So, Dir Dammen an Dir Hären, ech géif lech dann ganz häerzlech begréissen op eiser traditioneller Pressekonferenz zur Rentrée. Mir soen Iech elo schonn Merci fir Ären Interessi, datt Der heihinner komm sidd. Ech wëll vläicht fir d'éischt d'Leit hei um Dësch virstellen. Hei zu menger Rechts, da sëtzt d'Madame Bichler, Responsabel vum Landesverband fir d'Chargés de cours. Mä si ass bei eis op eiser Pressekonferenz dobäi, fir och ze weisen, dass mir mam Landesverband zesummen och d'Interessi vun de Chargés de cours vertrieden. An dann hu mer d'Vera Dockendorf vum Secondaire an och de Jules Bartli vum Secondaire. Mir maache wéi ëmmer op eise Pressekonferenzen dat Ganz an zwee Deeler, also an zwee Haaptdeeler. Fir d'éischt schwätze mer eng Kéier iwwert den Iwwer de Fondamental, an da ginn ech d'Wuert weider un Jules Barthel, fir d'Situatioun am Secondaire dann e bëssen ze analyséieren. Mir sinn um Schluss vun enger Legislaturperiod an den SEW ass, beim SEW ass ee gewinnt, fir dann e klenge Bilan ze zéien, fir en État des lieux vun eisem Bildungssystem ze maachen, wou mer am Moment do stinn. Mir wëllen och elo ganz bewosst net op op de Wahlprogramm vun deene Parteien agoen. Ech erlabe mer direkt am Ufank drop hinzeweisen, dass mer de fënneften Oktober, Dir kritt och do nach Invitatiounen, eng Table ronde organiséiert hu mat deene Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, wou et dann haaptsächlech ëm hir Usiichte geet fir d'Schoulpolitik a wou mir si dann och mat eise Fuerderunge konfrontéieren. Mir wëllen och keng Zensur fir de Minister ausstellen, soss géif et heibanne goe wéi an den Elteregespréicher an de Schoulen, no laangen Erklärunge géif Dir eis d'Fro stellen, Wie huet denn dann elo geschafft? Dofir loosse mer dat dann elo einfach sinn. Mir wëllen dann och aus dëser Analys e bëssen erausschaffen, wat dann d'Erausfuerderunge fir deen nächste Minister sinn. Mir wëllen och net elo einfach op eenzel Problemer Agoen. Ech wëll, et geet elo wierklech net drëms, fir ze kucken, hei ass vläicht en Detailproblem oder do ass e Detailproblem, mee mir wëllen e bëssen aus der Gesamtsituatioun, och aus deenen eenzele Schwierigkeeten, déi mer exemplaresch opzielen, kucken, wou déi ganz Bildungspolitik steet. An da gëtt et, mengen ech, no eisen Ausféierungen, dat hoffe mer zumindest, zimlech kloer, dass déi. Problemfelder, déi, mat deene mer eis konfrontéiert gesinn, en Deel oder ganz dacks en Deel vun enger gemeinsamer Strategie sinn. Et kënnt natierlech elo emol d'Fro op, ob den Här Meisch e gudden Educatiounsminister ass oder war. An do hänkt et natierlech dovun of, wien Dir frot. Ech denken, dass hie selwer muer an senger Pressekonferenz op seng gewinnt eloquent Aart a Weis sech eng exzellent Zensur wäert ausstellen vun senger Aarbecht, mee den SEW ass do enger ganz anerer Meenung. Fakt ass awer, datt et kaum en Educatiounsminister gouf, deen esou radikal Ännerungen an der Ausrichtung an den Objektiver vun der öffentlecher Schoul gemaach huet. Et kann een do tatsächlech bal vun enger Revolutioun schwätzen. An dat Ganzt huet a relativ kuerzer Zäit an ouni öffentlechen Debat souzesoe par la petite porte stattfonnt. D'Äntwert op de gudden Unterrichtsminister ass hänkt och dovunner of, wat ee sech elo vum Educatiounsminister erwaart huet. Wann een eng Liberaliséierung vun eisem Schoulsystem wollt, eng Bildung oder besser eng Ausbildung, déi quasi exklusiv op d'Interessi vun der Ekonomie ausgeriicht ass, eng Schoul, déi Wäerter wéi Individualismus, Flexibilitéit, Ënnerwerfung, Konkurrenz vermëttelt, ech mengen, dann kann ee soen, huet den Här Meisch eng ganz effikass Aarbecht gemaach. Wa mir awer e Bildungssystem brauche fir all Kanner mat enger beschtméiglecher Chancëgerechtegkeet, eng Schoul, déi den humanisteschen Idealer gerecht gëtt, och wann dat elo e bëssen almoudesch kléngt, mengen ech, dass dat an den haitegen Zäiten ëmmer méi wichteg gëtt, eng Schoul, déi Solidaritéit vermëttelt, déi fir d'Integratioun vun alle Kanner steet, déi Kanner wëll zu responsabele Bierger maachen, net nëmmen zu Salariéen, an déi an dësen schwieregsten Zäiten och nach eis Demokratie wëlle stëtzen, ech mengen da fält de Bilan an eisen Aen zimlech katastrophal aus. Well all déi Wäerter déi ech elo grad opgezielt hunn, denken ech sinn net nëmme Wäerter vum SEW, mee dat sinn un sech Wäerter déi mir alleguerten oder quasi d'Leit, d'Leit dobausse vun der öffentlecher Schoul erwaarden. An ech mengen dat weess och d'Politik, dat weess och den Här Meisch, an duerfir gëtt och ëmmer erëm probéiert, Bei all deene Reformen, déi e gemaach huet, déi Wäerter an de Vierdergrond ze stellen, dat iergendwéi do an dee Kontext ze setzen mat Sloganen, an obwuel eigentlech déi meescht vu senge Mesurë grad an eng ganz aner Richtung ginn. Et gëtt also mindestens zwee verschidde Voleten, wa mer wëllen eng Analys maachen. Mir hunn op där enger Säit déi Schoulpolitik, déi vun den aktuelle Regierungsparteien alleguerte gedroe gëtt, An dann hu mer op där aner Säit d'Problemer an der Educatioun, déi ee kann op d'Persoun oder op d'Aart a Weis vum Educatiounsminister zréckféieren. Dat heescht ganz kloer, dass mir eis Kritik net wëllen un enger Persoun festmaachen, mee d'Politik an d'Responsabilitéit huelen. An ech kann dat dofir ewechhuelen, ech mengen, fir eis muss dëse Wee, dës Educatiounspolitik a Fro gestallt ginn. Wann ech op d'Responsabilitéit vum Minister kucken, ech mengen, dann ass hie ganz kloer responsabel fir déi schlecht Stëmmung, déi net ze iwwersinn ass, souwuel am Ministère wéi och an de Schoulen. Et besteet absolut keen Dialog mat den Enseignanten um Terrain. Et gëtt net op e Feedback aus de Schoule gelauschtert. Et besteet och keen Dialog mat de Gewerkschaften, mat kenger Gewerkschaft. Mir hunn eis eise Wee ugebuede kritt, relativ am Ufank, dass, wa mer d'Mesuren oder respektiv d'Reformen, d'Gesetzesprojete vum Minister ënnerstëtzen, dann däerfe mir eis mat un den Dësch sëtze mat senge Beamten, fir ze kucken, wéi se um Terrain ëmgesat ginn a vläicht nach e puer kosmetesch Ännerungen dru virhuelen. Dat ass fir eis inakzeptabel. Mir verlaangen Diskussiounen an e richtigen Dialog am Virfeld. Et ass nämlech tatsächlech, wat elo do am Ministère leeft, eng Aart a Weis, kënnt een huelen aus dem Handbuch vum Neoliberalismus, fir d'Gewerkschaften ze eliminéieren. Entweder setze mer se ganz op eng Linn, an dann dierf d'Gewerkschaft vun Zäit zu Zäit en Accord ënnerschreiwen, deen zu 100 Prozent d'Handschrëft vum Minister eleng dréit, A mat op eng Foto kommen, oder et gëtt, wéi am Fall vum SEW, probéiert eis ze marginaliséieren. A wann ech dann heiansdo an der Press liesen däerf, datt et nach just den SEW ass, wou e puer Leit Kritik üben un der Politik vum Minister, ech muss ganz éierlech soen, da gesinn ech dat eigentlech als Kompliment fir eis. Well och d'Enseignanten um Terrain dobaussen hu keng Stëmm méi. Ech erënneren drun, datt dat d'lescht Joer ass dat jo ganz kloer ginn, datt een als Enseignant elo schonn Den Accord brauch vum Minister oder vun vum Ministère, fir däerfen iwwerhaapt mat der Press ze schwätzen. An duerfir ass déi Meenung, meng, déi mir vertrueden, net d'Meenung just vun e puer Leit, déi hei virum Dësch sëtzen, mee mir sinn tatsächlech d'Meenung vun enger Majoritéit vun den Enseignanten no baussen. An dat gemierkt een och, dass ëmmer méi Leit drun interesséiert si fir bei eis Member ze sinn. Bon, wéi gesäit déi Situatioun an de Schoulen dann elo aus? Ech rappeléieren nach eng Kéier, dass mer elo quasi um Enn vun där Prozedur si vun der Aféierung vum Contingent, wou Dausende vu Schoulstonnen an de Schoulen ofgeschaf gi sinn. Déi Prozedur ass esou lues gelaf, wou d'Schoule sech am Fong elo ëmmer erëm nëmme mam leschte Joer verglach hunn a wou et ëmmer méi schwiereg ginn ass, fir sënnvoll, eng sënnvoll Schoulorganisatioun ze maachen. Wann d'Schoulen sech awer elo mat der Situatioun vu virun zéng Joer misste vergläichen, géife se feststellen, dass d'Situatioun bei hinnen zimlech dramatesch ass. Mir hu vill ze vill grouss Klasseneffektiver, wou en individualiséierten Unterrecht quasi onméiglech ass an den Enseignant ëmmer manner Zäit huet, fir op deen Eenzelen anzegoen. En plus ginn déi Stonnen, déi d'Schoule kréien, déi gi pro Kand attribuéiert a wann eng mëttelgrouss Schoul d'Kanner net schéi propper iwwert all Joergäng gläichméisseg verdeelt huet, dann ass et fir de Comité d'école och quasi onméiglech eng sënnvoll Klassenopdeelung ze maachen, well mir hunn absolut keng Reserve méi. Déi Centres d'apprentissage oder déi Cours d'appui déi d'Schoulen sech scho virun der Aféierung vun der, also virun der Schoulreform vun 2009 organiséiert haten, sinn entretemps quasi an alle Schoulen zu 100 Prozent ofgeschaf. A gläichzäiteg erliewe mer, dass an de Schoulen ëmmer méi Kan-, dass et ëmmer méi Kanner gëtt, déi eng speziell Betreiung brauchen. Et gëtt ëmmer méi Klassen, wou quasi keen Unterrecht méi ka gehale ginn. Bal all d'Schoule si betraff, heiansdo méi Klassen, an do erlieft een deelweis onbeschreiflech Situatiounen. An an där Situatioun fillen d'Enseignanten sech komplett eleng gelooss. An dat, wat soss an de Schoule vu Betreiung konnt selwer organiséiert ginn, well een nach Stonnen hat fir Appui, wou ee konnt relativ onbürokratesch séier intervenéieren, dat geschitt elo extern iwwer Direktiounen. An dann déi Spezialisten, mat deenen den Här Meisch ëmmer esou vill Reklamm gemaach gëtt, do ginn et der natierlech vill ze mann a si kommen nëmmen a seltenen Idealfäll wierklech an de Klassen zum Asaz. Dofir ass d'Situatioun do längst net esou roseg, wéi de Minister se ëmmer probéiert duerzestellen. An de Schoule selwer gëtt et en immens groussen administrativen Opwand, fir Hëllef unzefroen. Déi Prozedur dauert immens laang an dacks kënnt herno keng Hëllef. Déi eis Direktiounen, déi jo nei geschaf gi sinn, sinn immens wäit vun de Schoule wech. Et sinn eegestänneg Strukturen An et entsteet do an der Schoul kee Mir-Gefill tëschent Direktiounen an a Schoulen. Si kennen d'Kanner net an si hunn och ganz selten e realistescht Bild vun der Situatioun an den eenzelne Gebaier. Dat bréngt da mat sech, dass vill Enseignanten resignéiert sinn an deelweis iwwerhaapt keng Hëllef méi ufroen. Well si komme sech och dacks vir als Bittsteller. Hues an denger Klass hues de Problem an da muss de ufänken eng laang Procédure ze entaméieren, fir dann d'Hëllef vun engem externe Spezialist ze kennen. Déi Spezialisten, déi kënnen och net jiddwerengem hëllefen. Déi froen sech da fir d'éischt emol e Rapport un. Kucken, wou d'Situatioun vläicht am schlëmmsten ass. Da komme se an d'Schoul, si maachen eng Diagnos. E puer Woche méi spéit kënnt eng Kommissioun zesummen, wann jiddwereen do, deen do era sëtzt, Zäit huet. Da gëtt gekuckt, wat fir eng Hëllef eventuell kënnt geplangt ginn. An da gëtt decidéiert, ob iwwerhaapt d'Moyene do sinn. Déi Procédure, déi hält, hëlt immens vill Zäit an Usproch. An duerfir ginn ganz vill vun den Spezialisten éischter dozou iwwer fir d'Enseignanten ze coachen, mee déi brauchen konkret Hëllef an der Klass an deenen ass net gehollef wann een hinnen eng Formatioun oder eng Fachliteratur proposéiert. An vue dass déi Spezialisten déi Procédure och wëlle korrekt maachen, an ech wëll dat och elo wierklech betounen, et geet elo net drëms hei fir eenzel Leit ze kritiséieren, mee ech mengen, déi wëllen hir Aarbecht och selbstverständlech eescht huelen a seriö maachen. Déi soe sech, mir mussen e Choix maachen, well d'Demanden aus de Schoulen ze vill grouss sinn an dann entsteet eppes ewéi Waardelëschten. An an enger, an der Klass ass dat eng ganz aner Realitéit. Den Enseignant kann net ewéi een Dossier dat Kand, wat Schwierigkeeten huet, emol e puer Wochen an de Schaf leeën a soen, elo kucke mer emol, wat do als Reaktioun kënnt, mee do brauche mer direkt Ënnerstëtzung. An dann erlieft een dacks, dass wann d'Elteren sech da mobiliséieren, well se mierken, hei, do geet awer elo, elo klappt an der Klass iwwerhaapt näischt méi, da gëtt ganz séier iergendwou een ofgezunn an dee gëtt dann stënterlech an déi Klass geschéckt, wou de probéiert gëtt, de Problem ze geréieren. Mee ganz dacks kann d'Kand awer net konkret, d'Kand selwer, wat de Problem huet, net konkret gehollef kréien. Dat heescht, do besteet fir d'Schoulen absolut keng Autonomie méi. An duerfir verlaange mir, an dat hu mer schonn gesot, ech wëll dat awer nach eng Kéier rappeléieren, dass déi Spezialisten mindestens an d'Schoulen affektéiert ginn, zu 100 Prozent zur der Equipe pédagogique vun der Schoul gehéieren, fir dass se kënne séier, onbürokratesch an effikass intervenéieren. An deen Alldag an de Klassen, dee mer hei gesinn, deen entsprécht iwwerhaapt net dem Bild eigentlech, deen de Ministère wëll propagéieren. An doduerch hunn d'Enseignanten eigentlech d'Vertraue verluer, dass d'Politik eigentlech esou reagéiert re wëll, fir d'Situatioun an de Schoulen ze verbessern, a mir, mir steieren drop zou, dass et vill Leit einfach ufänken ze resignéieren. Ech mengen, och den Enseignant an d'Kompetenz vum Enseignant si, si vun der Politik an deene leschte Joren diskreditéiert ginn, well et war awer eng Tendenz do, fir d'Enseignanten zumindest mol indirekt ëmmer fir déi Situatiounen oder déi Problemer an senger Klass responsabel ze maachen, woubäi dann seng Kompetenzen a Fro gestallt gi sinn. Ass dat sinn dann déi berühmten Aussoen dann, da komm den Enseignant, deen ass nach net bereet, dee brauch Formatioun, déi sinn net capabel sech ze adaptéieren an esou virun. An da kënnt elo nach Dee ganze Problem ass bekannt mat der Penurie an an der Formatioun. Ech mengen, eise Beruff ass haaptsächlech duerch den ominöse Stage net méi interessant. Et hu sech ganz wéineg Leit gemellt, net Leit genuch. Déi éischte Kéier hu mer net eng Penurie, well de Ministère oder well de Staat net genuch Leit wëll astellen, mee ganz einfach, well net genuch Leit do waren. Et ass also net méi qualifizéiert Personal genuch do fir Schoul ze halen. An dat obwuel, dat wëll ech awer rappeléieren, enorm vill Schoulstonnen an deene leschten néng Joer entretemps ofgeschaaft goufen. An da koum dann déi Léisung vun de Quereinsteiger. Et ass kloer, datt de Minister huet misste Leit fannen, fir de 15 oder fir de 17 September elo fir Schoul ze halen. Mir sinn eigentlech frou, datt duerch eis Interventioun et eis nach gelongen ass, dat zumindest op fënnef Joer ze limitéieren, well ech mengen, et ass kloer, dass dat Ganzt d'Formatioun vun den Enseignanten komplett diskreditéiert. A mir verstinn och wierklech, dass, an ech fannen dat och zu Recht, dass déi nei Enseignanten doriwwer immens rose sinn, well déi ganz Geschicht vun de Quereinsteiger riskéiert tatsächlech de Corps enseignant ze splécken. A mir gesinn dat elo beim SEW als eng vun eisen Haaptaufgaben, fir do entgéintzewierken, fir ze kucken, dass mer awer déi Situatioun am Corps enseignant net kréien, dass dat ka verhënnert ginn. A leider ass an deem Ganze komplett vergiess ginn, eigentlech un der Léisung vum Problem ze schaffen, an zwar, Mir brauche mer eng radikal Reform vum Stage. A wann ech elo gesinn, den éischte September sinn d'Course fir déi nei Stagiairen um IFEM ugelaf, an den éischte Feedback, dee mer kréien, dass déi vill op Formatiounen, eng Kopie eent zu eent vun deem sinn, wat se schonn op der Uni gesinn hunn, wou se soen, Wat soll dat, firwat sëtze mir hei? An dann hu mer natierlech de Problem vun de Chargés de cours. Ech mengen, do hu mer praktesch 1.000 Leit, ouni déi mer scho säit Joerzéngte quasi keng Schoul méi kënnten nei opspären. Ech mengen, déi si vergiess ginn. Do ass dee Respekt, deen déi Leit brauchen, eigentlech net do. Ech wëll och do elo net am Detail drop agoen, mee ech denken, dass eis Fuerderung ganz kloer ass, Mir brauchen do eng richteg Formatioun fir déi Leit an och déi Aarbechtskonditiounen, muss klappen. Ech mengen, d'Isabel. Bichler seet vläit herno nach e puer Wuert dozou. Op jiddwerfalls ënnerstëtze mir als SEW, mir hunn déi och zesumme mat ausgeschafft, déi Fuerderunge vum Landesverband. Also vläit fir et kuerz ze maachen, Mir sinn do der enger Meenung, datt een am Fong geholl eng Politik soll maachen, wou een net nach nei Chargéen asetzt, mee déi Leit, déi do sinn, ech mengen, bon, ech weess, datt dat Wonschdenken ass, mee déi Leit, déi do sinn, déi sollen awer d'Méiglechkeet hunn, fir ënnert verschiddene Konditiounen och eng anstänneg Formatioun ze maachen. Et gesäit een awer, dass dat net d'Prioritéit vum Minister ass. An dee freet sech entretemps, dass all d'Poste besat ginn. An ech froe mech, ob e sech net éischter soll schummen, well hien eigentlech responsabel ass, dass mer keng qualifizéiert Leit méi fannen. A wann ech dann och nach héieren, dass net stëmmt, dass all d'Poste besat sinn, dass d'Direktiounen an deene leschten Deeg nach wéi onglécklech dorëmmer telefonéiert hunn, Fir Leit ze fannen, da si mer nach net esou wäit, dass fir all Posten ee virgesinn ass. Dat Ganzt, wann een elo aus der Siicht vum Enseignant kikt, do stécht eng kleng Method dohannert. Mir ginn eigentlech als Enseignant degradéiert zu rengen Exécutanten an an deem Moment ass et dann och net méi wichteg, dass do eng richteg Formatioun hannendru steet. Mir gesinn also, dass et eng ganz grouss Diskrepanz gëtt tëscht der Realitéit An der Fassad, déi de Minister probéiert der Ëffentlechkeet ze vermëttelen. An dat Ganzt bréngt awer och mat sech, dass ëmmer méi Eltere sech mussen d'Fro stellen, ob d'Schoul de Besoine vun hirem Kand ka gerecht ginn. Besonnesch well se och duerch de Kontakt mat den Enseignanten an den Elteregespréicher ëmmer méi d'Realitéiten an de Klasse gesinn. An d'Eltere sinn immens veronséchert. well dat eigentlech mat deem offiziellen Discours net fir an net an Aklang ze bréngen ass. Dat bréngt e Vertrauensverloscht vun den Eltere mat sech an do fänke ganz vill Leit un no Alternativen ze sichen. Mir hu Schoultourismus um Niveau vum Fondamental, mee de Wee gëtt awer och preparéiert fir Privatschoulen. A wa mer kucken, datt awer wierklech och elo d'Educatioun, datt do soll wierklech eng Liberalisatioun stattfannen, Et ass kloer, datt een net wéi eng Post oder eng Eisebunn, wéi Postservicer oder eng Eisebunn d'Schoul ka verkafen, mee do gëtt am Moment ganz kloer e Besoin kreéiert, fir d'Leit am Fong geholl quasi ze forcéieren, sech no Alternativen par rapport zur öffentlecher Schoul ëmzekucken an dann op d'Servicer vun deene private Konzerner zréckzegräifen. An déi grouss Vilfalt vun deene Choixen, déi mer am Moment an der Schoul hunn, dréit och dozou bäi, dass d'Eltere veronséchert sinn, well de Choix vun der richteger Schoul, vun der richteger Filière ass elo hir Responsabilitéit. E falsche Choix, zum Beispill déi falsch Sprooche gewielt, ka séier an eng Sakgaass fir d'Studien oder fir de Beruff féieren. Awer et ass net nëmmen d'Responsabilitéit vun den Elteren a vun de Kanner, fir de richtege Choix ze treffen. Mee et ass am Fong geholl och nach hire Choix, an dat gëtt dacks vergiess, fir eligibel ze si vun der Schoul, well och d'Schoulen sech am Fong geholl hir Schüler auswielen. Dat heescht, d'Leit si fannen, d'Kanner, déi Jugendlech fanne sech elo schonn an enger Onsécherheet erëm, wéi ganz vill Leit herno um Aarbechtsmarché. An ech mengen, dat dréit net dozou bäi, datt och d'Liewensqualitéit vun de Kanner, vun de Jugendleche besser gëtt. Déi Zersplitterung vun der Schoullandschaft bréngt och mat sech, datt d'Schoul déi Fonctioun vun der Integratioun net méi ka wouerhuelen. Mir kréie Ghettosschoulen, wou Kanner mat engem gläiche Sproochenhannergrond oder aus engem gläiche soziale Milieu sech treffen, an déi begéie vill Kanner wäerte sech guer net méi begéinen. An ech wëll och do e bëssen besonnesch op e Lëtzebuerger Problem hiweisen, dat ass, datt mer ëmmer erëm méi feststellen, datt et e Refus gëtt vum Franséischen. vun de Kanner an och vun den Elteren an et besteet de Risiko, dass an Zukunft eng Sich gëtt no enger Filière mat wéineg Franséisch an ech denken, dass dat awer fir Lëtzebuerg zimlech dramatesch wär, wa mer géifen do d'Franséisch oder wa vill, vill Jonker géifen d'Franséisch méi oder manner op der Säit loossen. An dann kommen ech hei zu engem positive Punkt fir den Här Meisch. Ech mengen, et ass wichteg, dass déi Initiative ginn, wou d'Wichtigkeet vum Franséisch ënnerstrach gëtt. Mir fanne just seng Aart a Weis, seng pädagogesch Method net richteg sënnvoll. Ech mengen, dat ass ze fréi, wou en do wëllt d'Franséisch aféieren. D'Kanner sollte mol fir d'éischt hir Mammesprooch festegen, fir dass se kënnen op déi Sproochestrukturen zeréckgräifen. Mee insgesamt kann een awer soen, dass et wichteg ass, dass en Zeeche gesat ginn ass fir d'Franséischt. Déi fondamental Ännerungen an der Schoul, muss een och kucken, wat sinn d'Auswierkungen op d'Kanner. An do muss ee vläit e bëssen zeréckkucken, Wat ware soss d'Wäerter, déi mer an der Schoul wollten oder déi sollte vermëttelt ginn? Eng déi ganz un éischter Plaz stoung ëmmer d'Solidaritéit. Mir haten ëmmer de Modell, dass mer gesot hunn, déi staark Kanner hëllefen e bësse méi schwaache Kanner. An dofir ass am Moment keng Zäit méi. Am Moment steet jiddferen ënner Drock. Et ass eng Skala, déi no uewen op ass. Een, deen eppes kann, kritt dat Nächst dohinner getässelt a gesot, Ma da kanns de méi séier fueren. An Elteren hätten hautzedaags och kaum nach Versteesdemech, wann ee géif eng hallef Stonn den Dag huele fir sengem Noper an der Schoul ze hëllefen. Dat heescht, do stinn also schonn kleng Kanner vun Ufank un ënner Leeschtungsdrock. An da gëtt déi Ielboumentalitéit, dat Konkurrenzdenke gëtt vun Ufank un gefërdert. An et heescht eigentlech an der Schoul, dat Wichtegst ass ëmmer, ech muss e bësse besser si wéi all déi aner. An dat huet natierlech mëttel a laangfristeg Konsequenzen op eis Gesellschaft. An da probéieren ech elo e ganz grousse Bou ze maachen. Ech mengen, wa mer gesinn, datt mer en Ëmdenke brauchen an der Ëmweltpolitik, da wäert dat relativ schwiereg si mat där Mentalitéit, déi am Moment an de Schoule vermëttelt gëtt. An ech kommen dann och net derlaanscht awer kuerz drop anzegoen, datt mer an Europa am Moment de Rietsextremismus opkënnt. Ech mengen, d'Stéchwuert Chemnitz ass elo e bëssen an der Aktualitéit, wou ganz oft gesot gëtt, et hänkt vun, et hänkt un engem Feele vun Empathie, wa mer och net méi bereet sinn, Flüchtlingsleit opzehuelen, dann ass dat e Problem. An ech mengen, dat muss an der Schoul vermëttelt ginn. An a menger Formatioun fréier ass gesot ginn, hei këmmert Iech ëmmer haaptsächlech ëm déi schwaach Schüler. An haut erliewe mer grad de Contraire, dass mer déi Leit, déi Leit, déi erakommen, déi Afloss an de Schoul hunn, soen, hei, mä mäi Kand ass e staarke Schüler, këmmert Iech emol an éischter Linn ëm deen. Wat gëtt elo d'Roll oder wat bleift d'Roll vum SEW? Also mir bleiwe kritesch. Mir loossen eis elo vun där Linn do net ofbréngen. Mir sinn, wéi mer bis elo ëmmer waren, zu alle konstruktive Verhandlunge bereet. Mir sinn awer net bereet, dës Politik weider ze ënnerstëtzen oder jeemools ze ënnerstëtzen. Mir verlaange ganz kloer en Ëmdenken. Mir sinn eis awer bewosst, dass déi Kritik vun haut an och an deene leschte Joren, déi mer gemaach hunn, och dozou bäidréit, fir d'Reputatioun vun der öffentlecher Schoul weider ze zerstéieren. Mir sinn eis dessen bewosst, et ass also eng Gratwanderung. An dofir proposéiere mer ëmmer Alternativen a mir wëlle wierklech, dass d'ëffentlech Schoul gestäerkt gëtt. An ech erënneren an deem Kontext dann och un déi Aktioun vum OGBL, wou et drëm, wou et wierklech drëms geet, fir, wou et géint d'Privatiséierung gaangen ass, wou et drëms geet och fir dobaussen emol e Bewosstsäin fir déi aktuell Situatioun ze schafen. Wat erwaarde mir eis vun engem nächste Minister? Ech mengen, mir däerfen op jiddwerfalls net einfach mat dëser geféierlecher Politik weidermaachen. Mir brauchen e groussen Debat, wou eis Schoul soll histeieren, ob d'Roll vun der Schoul wierklech soll sinn, just eng Ausbildung am Déngscht vun der Employabilitéit oder och eng, oder éischter eng Erzéiung zu engem kritesche Bierger sinn. Ech mengen, de Jules geet vläicht herno e bësse méi drop an. Et geet drëms, dass deen neie Minister op jiddwer Fall, an dat ass d'Haaptaufgab, Vertrauen an d'Schoul erëm hierstellt. Mir brauchen och vis-à-vis vun den Elteren eng éierlech Kommunikatioun. D'Problemer musse benannt ginn an da musse reell Propositioune mat den Enseignanten vum Terrain zesummen ausgeschafft ginn. Et geet och drëms, fir d'Vertraue vun den Enseignanten an d'Schoulpolitik erëm hierzestellen. Do brauche mer en éierlechen Dialog an et muss op d'Leit an de Klasse gelauschtert ginn. Mir gi keng Wahlempfehlung, dat ass net eis Aufgab. Mir maachen och keng Pronostiken, ass zimlech onméiglech virauszegesinn, wien nächste Minister gëtt oder vläicht den Här Meisch vläicht bleift. Mee ech denken trotzdem, dass vill vun der Persoun ofhänkt. Mir brauchen een, deen e Gefill huet. fir den Dialog erëm ze lancéieren an et ass virun allem wichteg, dass d'Politik sech ëm d'Schoul këmmert, dass dat en Thema gëtt. Den Här Meisch huet iergendwann eng Kéier gesot, mir wëlle gär d'Politik aus der Educatioun eraushalen. Dat heescht, mir wëllen eigentlech d'Educatioun der Ekonomie an den Technokraten iwwerloossen. An dat ass komplett falsche Wee. Also mir verlaangen an deem Sënn e ganz radikalt Ëmdenken. Voilà, da soen ech Merci emol fir d'éischt. Also de Landesverband wëll ech eng Kéier ganz kuerz hei virstellen. De Landesverband vertrëtt scho säit iwwer 25 Joer d'Interessi vun de Chargés de cours am Fondamental. A säit enger ganzer Rei Jore schaffe mer enk zesummen elo mam SEW, wat extrem wichteg ass, well jo effektiv d'Chargés de cours e grousse Bestanddeel an eise Schoulen och schonn ausmaachen, géif een zwar net mengen. Well ech mengen, wéi de Patrick Arendt elo just gesot huet, den Dialog tëschent dem Educatiounsminister an tëschent de Vertrieder vum Chargé de cours an eben dann och dem SEW, muss ech soen, deen ass wierklech bal net do. Mee mir maachen awer esou e groussen Deel aus, datt et extrem wichteg ass, datt ee misst en Dialog féieren, well An eise Schoulen ass et net méi méiglech ouni de Chargé de cours, datt déi Schoul kann fonctionnéieren. Dat weist sech och elo erëm bei dëser Rentrée, esou wéi de Patrick Arendt scho virdru gesot huet, datt effektiv an deene leschte Wochen erëm e ganze Koup Leit mat CDD'en vu Chargé de coursë gefrot goufen, fir kënnen elo awer trotzdeem ze garantéieren, datt de Schoul, System lo de 17 September uleeft. Also déi Penurie, déi do ass a wou den Här Meisch probéiert huet dann effektiv iwwert seng Mesure mat de Quereinsteiger déi kënnen ze behiewen, déi fonctionnéiert nëmme bedingt, soudass awer erëm e groussen Deel vu Chargés de cours mat CDD'en gefrot sinn, fir dass et ka lafen. Niewent deenen CDDs, Chargés de coursen, gëtt et natierlech eng ronn 700 Chargés de course mat CDI, wou mer da scho säit Joren zesumme mam SEW eng wierklech eng adequat Formatioun fuerderen, fir kënnen deene Leit eng Formatioun ze bidden, fir de Brevet nozemaachen, virun allem awer eng, déi Ugepasst ass, well déi Leit, déi hu ganz oft 10, 15, 20 Joer Dingscht, dat heescht, déi schonn esou laang an eise Schoule sinn. Do muss ee vläicht en driwwer nodenken, datt een do eng Formatioun ubitt, déi effektiv deenen ugepasst ass. All déi Problematiken an alles dat, wat d'Chargés de coursen ubelaangt, wäerte mer awer an engem spéideren Datum zesumme mam SEW och nach eng Kéier bei der Press diskutéieren.
Dir wäert gesinn, dass dat, wat de Patrick Garen fir de Fondamental gesot huet, dass do eng ganz Rei vun deenen Themen och am Secondaire erëm zréckkommen. Also, et kann een dem Minister Meisch jiddefalls eppes net reprochéieren, dat ass, dass en eng kloer Linn huet. Dat zitt sech wierklech vum Fondamental iwwert de Secondaire duerch. Bon, ech wollt op e puer Mesuren agoen, déi de Minister Meisch an deene leschte Joeren an d'Weeër geluecht huet an déi eis Schoul, wa mer net immens gutt oppassen, an eng ganz falsch Richtung wäert dreiwen. Am Virfeld wëll ech awer och schonns soen, dass den Här Meisch sech u sech relativ clever ugeluecht huet déi leschte Joeren, well hien seng Reformen ëmmer nëmmen drëpsweis agefouert huet an de grouse Public, mee och ganz vill Enseignanten selwer nach net richteg realiséiert hunn, wat fir eng laangfristeg Konsequenzen déi ganz Politik an deenen nächste Joere ka mat sech bréngen, wann emol bis déi eenzel Puzzlestécker alleguerten zesumme gräifen. Fir d'éischt wollt ech emol eng Kéier op de Prinzip vun der erweiderter Autonomie vun de Secondaires-Schoulen agoen. De Minister huet gesot, d'Schoulen hu vill interessant Projeten, An ech als Minister förderen dësen Initiativgeescht, andeem ech de Schoule méi Autonomie ubidden, fir sech selwer weiderzeentwéckelen. Dat kléngt natierlech immens gutt, mee et gesäit ee schonns elo schonns, wou et an Zukunft wäert hiféieren. D'Schoule versiche verzweifelt, sech e Profil ze ginn, deen si als Schoul differenzéiert vun deenen anere Schoulen. Doduerch Ass e regelrechte Konkurrenzkampf zwëschen de Schoulen um Gaang ze entstoen? An hei gétt immens vill Energie verluer, déi op anere Plaze feelt. Déi grouss Fro fir vill Schoulen an hir Direktiounen, mee och fir de Ministère selwer, ass net méi, wéi eise Schoulsystem generell ka verbessert ginn, mee haaptsächlech, wéi eis Schoule sech am beschte kënne verkafe bei de Schüler A bei hiren Elteren. D'Schoul verkënnt esou lues a lues zu enger Institutioun, déi wéi e Betrib gefouert gëtt, dee per du muss positiv Resultater produzéiere fir de Client zefridden ze stellen, an dat ganz kloer op Käschte vun der Qualitéit vum Enseignement duerch e Nivellement vers le bas, dee mir elo schonns säit Joere musse constatéieren. Den Nivellement vers le bas, dat ass keng Floskel, mee dat ass eng batter Realitéit. A vill vun den Elteren, déi spieren dat och, genau esou wéi d'Unien et spieren a wéi se et an der Wirtschaft spieren. A fir dee virprogramméierte Qualitéitsverloscht an der ëffentlecher Schoul opzefänken, wäert an deenen nächste Joere massiv vu privaten Acteuren um Bildungsmaart investéiert ginn. Well déi Qualitéit, déi d'ëffentlech Schoul ëmmer manner ubitt, awer gebraucht gëtt dobaussen an och gefrot gëtt vun den Elteren, genausou wéi vun den Unien, genausou wéi vun der Ekonomie. An hei wäerte mir ganz schnell eng Zweeklassegesellschaft am Schoulwiese kréie mat op där enger Säit eng gratis ëffentlech Schoul, déi en ëmmer méi schlechte Ruff wäert kréien, Op der an op der anerer Säit en deiere private Schoulsecteur, dee sech awer vill Familljen net méi wäerte kënne leeschten. An dat wëlle mir definitiv net. Mir wäerten, zesumme mam OGBL a mat allen anere Kräften, déi sech eis wëllen uschléissen, alles drusetzen, fir dës Tendenz vum Nivellement vers le bas an och déi schleichend Privatisatiounswell am Enseignement ze stoppen. En aneren Negativen Aspekt vun der gréisserer Autonomie vun de Schoulen ass dee vill méi grousse Pouvoir, deen de Schouldirekteren zougesprach ginn ass. D'Direktioune ginn ëmmer manner vu Pädagoge geféiert, mee vun zu Manager geformten oder formatéierte Betribscheffen, mat alle Konsequenzen, déi dat fir eng Schoulbelegschaft mat sech ka bréngen. Kombinéiert mat der Profilsucht vun eenzelnen Direkteren ginn et schonns elo eng ganz Rei Problemer an de Lycéeën. An 't ass och dorops hin, wou mir als SEW d'lescht Joer, d'lescht Schouljoer am Juni déi Campagne Hashtag Ech wiere mech gestart hunn. Den Haaptzweck vun dëser Campagne ass et, ze verhënneren, dass d'Direkteren vun hirem Pouvoir profitéieren, fir Mesuren an hire Schoulen duerchzesetzen, déi net vun der Beleedschaft matgedroe ginn, respektiv fir ze verhënneren, datt d'Léierpersonal muttwëlleg schikanéiert gëtt. Dës Campagne, déi mer, wéi gesot, d'lescht Joer, um Enn vum leschte Joer gestart hunn, déi wäert och iwwert d'ganzt Schouljoer 2018, 19 weiderlafen a mir wäerten d'Situatioun an deenen eenzele Gebaier ganz genau am A behalen. An deem nämmlechte Kontext wäerte mir eis dëst Joer och awer och staark maache fir de Rôle vun de representative Comitéen an de Schoulen ze stäerken. De Comité à la conférence du lycée, also dee fréiere Proffecomité, deen huet zum Beispill ganz wéineg Poids vis-à-vis vun hirer Direktioun, An seng Membere sinn och absolut net vum Gesetz geschützt géint all Form vu Willkür vun hirer Direktioun. Dëse Comité, deen ëmmerhin an der Moyenne ronn 250 Leit pro Schoul representéiert, huet extrem wéineg Rechter an ass wéi gesot guer net geschützt géigeniwwer dem eventuelle Muttwëll vun senger Direktioun. A mir wäerten eis deementsprechend och hei staark maache bei der neier Regierung an dem nächsten Unterrichtsminister, fir dës Situatioun ze änneren a gesetzlech dem Comité eng Positioun zouzegestoen, wéi déi vun enger Personaldelegatioun an engem mëttelgrousse Betrib. Weiderhin. hu mir och ëmmer nach eis Problemer mat der Proliferatioun vun den neien ëffentlechen Europaschoulen. No Déifferdeng an dem Michel Lucius komme jo elo och nach Clierf a Jonglënster derzou, spéider och nach Mondorf. An och wann dës Schoule Sënn erginn an eng positiv Alternativ zu den deiere Privatschoule si fir eng Schülerschaft vu Jonken, déi kuerzzäiteg hei zu Lëtzebuerg sinn, wéi zum Beispill Kanner vun den Europabeamten, Erginn se awer wéineg bis guer kee Sënn fir lëtzebuergesch Schüler, respektiv Schüler, déi hire gesamte Fondamental am lëtzebuerger System gemeet hunn. Déi maachen awer an der Zwëschenzäit geschwënn d'Halschent vun der Schülerzuel aus an deene Lycéeën. Dës Schüler verléieren den Avantage vun der Méisproochegkeet, eng Méisproochegkeet, déi awer ëmmer nach eng wichteg Eegenschaft an eiser Gesellschaft ausmécht, besonnesch déi Schüler, déi am englesche System sinn, wäerten dëse Manktum u Méisproochegkeet ze spiere kréien, wa se mat hirem Diplom an hire minimal Kenntnisser am Franséischen Schwieregkeete kréien, sech um Lëtzebuerger Aarbechtsmaart ze etabléieren. Amplaz déi existéierend ëffentlech Schoul ze stäerken, a fir déi néideg Moyens an hir déi néideg Moyens zur Verfügung ze stellen, fir all eis Kanner optimal auszebilden, am Respekt vun alle Particularitéiten, déi eis Lëtzebuerger Gesellschaft an eis Schoulpopulatioun ausmécht, schafft de Minister Meisch, schaaft de Minister Meisch awer ëmmer erëm nei Strukturen, Et zersplittert doduerch eis Schoullandschaft an dréit dozou bäi, datt d'Ausernaner-Driften an eiser Gesellschaft elo schonns bei de Kanner ufält an ëmmer méi grouss gëtt. Mir wëllen a mir kënnen dat net akzeptéieren. Am Kader. vun den ëffentlechen Europaschoulen a ganz besonnesch der International School Michel Lucius wollt ech awer och nach eng Kéier kuerz op eise Communiqué vum leschte Juli zréckkommen, wou mir op eng Veranstaltung vun der Zeitung forum higewisen hunn, wou de Minister Meisch op Froe vun engem jonke Politiker zum Michel Lucius an der Privatiséierung vun de Schoulprogrammer net nëmmen dëse Jonken op eng extrem penibel an arrogant Manéier virgefouert huet, mee en plus nach falsch Aussoe gemeet huet. Op d'Fro, ob et géif stëmmen, datt d'International School Michel Lucius hir Programmer an Examen bei enger Privatfirma géif akafen, huet den Här Meisch Folgendes geäntwert, Faalt dach net op all Fake News eran, a Michel Lucius, do bezuele mer keng Konzessioun fir e Programm, dat ass net vun enger privater Firma, dat ass vun der englescher Regierung. Dat ass textuell esou wéi hien dat gesot huet. Et ass awer leider esou, datt déi engleschsproocheg Programme vum Michael Lucius absolut net vun iergend enger brittescher Regierung ausgeschafft ginn, mee zum allergréissten Deel vun der Privatfirma Pearson, e Risebetrib um Unterichtsmaart mat engem weltwäiten Ëmsaz 2017 vu 5,1 Milliarden Euro. An och ginn déi schrëftlech a mëndlech Examen aus dem Michael Lucius an England vun enger privater Firma verbessert. Ech ginn elo do net weider an den Detail, Dir kënnt Iech déi Informatioun jo nach eng Kéier an eisem Communiqué nokucken. Ech wollt awer als Konklusioun zu dësem Thema soen, dass den Här Meisch sech net genéiert ze behaapten, dass eis Jugend op all Fake News erafält, dass hien sech selwer awer net genéiert Fake Newsen an d'Welt ze setzen. An dësem spezielle Fall kënne mir nëmmen zwou Konklusiounen zéien, Wann de Minister Meisch d'Privatisatioun vun engem Deel vun eiser ëffentlecher Schoul als Fake News bezeechent, da litt en entweder ouni mat der Wimper ze zucken, oder en ass awer net informéiert iwwert dat wat an eise Schoule passéiert. An a béide Fäll ass dat doten ontragbar fir e Minister. Eng weider fundamental Diskussioun, déi an der Zukunft gefouert muss ginn, Dat ass déi vun den Ziler vun eiser Schoul. Wéi soll eis Schoul an Zukunft ausgeriicht ginn? Fir de Moment geet et do ganz kloer, de Patrick Arendt huet et och scho gesot, an déi Richtung, dass d'Schoul ëmmer méi utilitaristesch organiséiert gëtt. Dat wat geléiert gëtt, muss ëmsetzbar sinn um Aarbechtsmaart. Sproochen mussen haaptsächlech kënne gebraucht gi fir ze kommunizéieren oder kommunikéieren, pardon. D'Literatur ass also net méi esou wichteg. An der Ekonomie gëtt ëmmer méi den Accent op d'Betribswirtschaft geluecht, de Fonctionnement vun der Ekonomie am Allgemengen. D'Economie politique, déi ass net méi esou wichteg. Do kéint jo mol eventuell e Proff enker e bësse kritesch sech äusseren zum Kapitalismus. Geschicht, Philosophie, Konscht, an aner méi humanistesch Fächer verléieren ëmmer méi u Stellewäert an eiser Schoul. An Däitschland geet dat esou wäit, dass um Wirtschaftsgymnasium Schüler vun 18 Joer net méi wëssen, wat den Holocaust ass, an dat, well se keng Geschicht méi um Programm hunn. An da wonnere mir eis, dass a ganz Europa de Rechtsradikalismus erëm salonfäeg gëtt. Mir als SEW hätte gären erëm, dass méi an d'Allgemengbildung vun eise Kanner investéiert gëtt. Natierlech muss d'Schoul och op den Aarbechtsmaart preparéieren, mee et dierf net goen op Käschte vun der Allgemengbildung. Mee genau dat ass dat, wat fir de Moment am gaangen ass ze passéieren, a mir mussen a mir wäerten eis och deem widdersetzen. Als Conclusioun wollt ech just nach Folgendes festhalen, De Minister Meisch huet no fënnef Joer Au contraire vun deem, wat hie selwer vu sech denkt a wat en och seet, net vill Opweises, an dat obwuel e schonns bal verzweifelt all gudden Dag iergendeppes Neies an der Press dem Public probéiert ze verklickeren. Hien huet zwar eng Hellewull vun neie Gremie geschaaft, déi awer entweder nach net funktionéieren oder vun deenen nach keen Enseignant oder Schüler bis elo iergendeppes an senger Klass matkritt huet. Hien huet eis Schoule gespalt. dem Konkurrenzkampf an der Privatisatioun d'Diere grouss opgemeet, an dat alles ënnert dem Deckmantel vun enger Diversifikatioun vun der Schoullandschaft ënnert dem Motto Eng Schoul fir all Kand. Villes vun deem, wat do annoncéiert ginn ass, ass Sand gestreet an d'Ae vun den Elteren an de Schüler, Schüler, déi an e puer Joer wäerten d'Konsequenze vun dëser Politik riskéieren ze spieren. Mir kënnen alleguerte wierklech nëmmen hoffen, dass déi nei Regierung an den nächsten Untriffsminister sech enges Besseres besënnt an hoffentlech net perdu op dem aktuelle Minister senger Schinn weiderfuere wäert wëllen.